Dawn ir-riformi huma l-ikbar riformi li qatt affaċċa, affaċċat id-demokrazija tagħna. Mela, jien għall-Kummissjoni Venezja għedtilhom, jiena qbilt mal-Oppożizzjoni u jiena ħa nżomm kelmti. U jiena nemmen li dik l-aħjar sistema, għax il-Prim Imħallef x'hemm aħjar milli int għandek il-Gvern u l-Oppożizzjoni jaqblu miegħu. Jiġifieri dan lanqas jista' jiġi kkritikat għax kif intgħażel, sa, Mhux ma jiġix kritikat għax jekk jieħu żball għandu jiġi kkritikat, ta' differenza. Però l-appoġġ huwa kbir tiegħu. Issa, taqta' l-Prim Imħallef, aħna għedna ħatra, dixxiplina, tneħħija ta' membri tal-ġudikatura. Il-politiku ma jidħol f'xejn. X'riforma għamilna? Kif tista' temminhom meta jiġu jgħidulna anke minn barra, illi l-Prim Ministru għadu b'saħħtu ħafna jew il-Gvern żamm il-poteri. Żamm il-poteri neża' mill-poteri kollha fejn tidħol il-ġudikatura. Neża' mill-poter li l-politiku l-Parlament jiddeċiedi fuq tneħħija ta' Mħallef u Maġistrat. Jiġifieri, dawn il-poteri huma wiesgħa u far-reaching ħafna. U għamilniehom għaliex nemmnu fihom, mhux għax qaltilna biss il-Kummissjoni Venezja. Qegħdin f'mument partikolari tad-demokrazija tagħna illi nħossu li għandna nagħmluhom. U għalhekk imxejna 'l quddiem. Konxju illi hawn nies illi jgħidulek isma', imma dan huwa Gvern fejn għandu trust rating ta' 70,000 vot quddiem għalfejn tagħmilhom int? Nagħmluhom għax emminna fihom u emminna anzi li b'dali qed nagħmlu nkabbru l-appoġġ tagħna għaliex min verament irid li l-pajjiż tagħna, li d-demokrazija tagħna timxi 'l quddiem, this is the way forward. U se nkunu fuq in-naħa tajba tal-istorja. U bħala ġudikatura dawn il-passi Kif qed jikkunsidrawna fis-sens naħseb hemm konsult saret konsultazzjoni. Ara, ara, jiena, jiena smajt x'kellhom jgħiduli. Mhux neċessarjament nagħmel dak li jgħiduli l-Assoċjazzjoni tal-Ġudikatura. Irrid nagħmel distinzjoni ċara, il-Ġudikatura qegħda hemm biex tiddeċiedi l-kawżi. Il-Gvern imexxi u jippromwovi liġijiet fl-aħħar mill-aħħar għandna l-Parlament. Jiġifieri jekk il-Parlament jaqbel fuq riforma, M'għandhiex twaqqaf għall-ġudikatura. Jiena kemm jista' jkun nipprova nsib it-triq ta' kunsens, ta' consensus building, però fl-aħħar mill-aħħar il-Gvern xorta se jagħmel dak li jemmen fih mhux biss għall-ġudikatura, għall-istituzzjonijiet demokratiċi kollha biex isaħħaħ l-istituzzjonijiet demokratiċi kollha ta' pajjiżna u naċċertak illi mhux biss bnejna relazzjoni mal-Kummissjoni Venezja, qed isir xogħol importanti ħafna ukoll mal-Kummissjoni Ewropea fejn nitkellem regolarment mal-Kummissarju responsabbli mill-Ġustizzja li huwa Didier Reynders, ukoll mal-Viċi President tal-Kummissjoni Vera Jourova fejn infurmawha b'dawn l-iżviluppi u huma kuntenti li qed jaraw illi Gvern ġdid, għaliex mill-ħmistax ta' Jannar aħna kellna teknikament u f'sens kostituzzjonali Gvern ġdid, bnejna riformi u bnejna rapport tajjeb ma' dawn l-istituzzjonijiet importanti għar-reputazzjoni tal-pajjiżna, għall-ġid tal-poplu Malti u għall-ġid kollu. Jiġifieri qed temmen li qed jaqblu magħhom l-riformi? Ara, il-ġudikatura hemm. Hemm minnhom li jaqblu magħhom, hemm minnhom li ma jaqblux. Imma ma' kollox meta tgħid ma jaqblux jew jew forsi nqanqal li jistgħu. Le, le, hemm hemm punt importanti li ma jaqblux magħhom, aħna xorta nemmnu bħala Gvern illi t-triq tagħna hija l-aħjar triq. U ħa nkun ċar il-Gvern jiddeċiedi, il-Parlament jgħaddi l-liġijiet. Il-ġudikatura għandha r-rwol tagħha. Napprezzah u hija imparzjali, però fl-aħħar mill-aħħar Il-Gvern huwa obbligat li jara l-kwadru politiku, il-kwadru politiku sħiħ ta' pajjiżna u jara l-interess sħiħ ta' pajjiżna mhux biss tal-ġudikatur għax jien għandi ċ-ċittadini, jien għandi r-reputazzjoni ta' pajjiżna li qegħed hemm u rrid naħseb fihom ukoll.